Без бүген Нур фольклор коллективының ун еллыгына нәтиҗә ясыйбыз. Безнең авылда 37 гармунчы булган. Ого! Әйе. Ну, сезнең дәртегез хәзер дә ташып тора бит. Кешеләрнең канәгатьләндермичә китәсе килми. Аның дәрте аркасында миндә нужа көлә. Может быть, столе янда уйнарбыз, син тагын ашыттырырсың. Юк, юк. Аксу белән Сабан туйда 8 сәгать туктамыйча уйнадык. Ә иртәгәсен дә торасың, билләр авырта. Әйтче, ул безнеке инде, синеке дә, безнеке дә. Күчтәнәчләр турында да сөйләшергә онытканбыз. Үзегез пешердегезме, каян алдыгыз? Үзем пешермәдем, вакытым юк. Мәрмешләрен яхшы иттереп мәргән. Тукта нәрсәләрен, мәрмешләрен. Сез мине гел Якубович шикелле Зурлагансыз Әйе, инде. әйе. Теге Килеш үзбәк булса- кәсәсе урынына инде.
Юк!
Милләр шура рәисе Васил Гаяз улы Шәйх Газиев кадәр шәхсән мөрәҗәгать итәбез. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров та Тальяннарны э, Казаннардан баш иеп көтеп калабыз. Җеннәрегез беренче күрешүдә үк килештеме? Кая булса да безне чакыралар. Кая булса да шушы ике карт Гармунда, тальянда уйнап акча эшләп буламы? Башка гармунчылар безне

Күрәләр булыр, нәрсә язалар.
Мәскәүчә.

Әфәрин! Дуслар, безнең ә, милли ток-шоуда беренче тапкыр менә бу Бу гармун дип әйтү дөресме? Бу гармунмы тальян? Гармун. Гармун, әйме. Гармун моңнары яңгырый, чөнки бездә инде студияда сезгә таныш булган кешеләр, ул да булса Мәскәүдәге Нур фольклор коллективы җитәкчесе Алсу Фәтхуллина һәм әлеге Нур фольклор коллективының гармунчысы Наил Хәйбулов. Кадерле кунаклар, хәерле көн! Хәерле Хәерле көнне.
кичләр инде. Хәерле кичләр инде.
Мин э, Әйе. сезне күрергә бик шатмын. Моны бит э, Алсу апа интернетта чыга. Ә интернетта теләсә кайсы вакытта карап була. Көндез, кем көндез карый, шул уның өчен хәерле иртә. Кем иртән карый, шуның өчен хәерле иртә була. Ә, Сезне инде безнең э, Тамашачылар, дуслар, әйтчеләр бик яхшы белә. Күп кенә сораулар бар. Кем соң болар? Кайча, ничек оештылар? Шуңа да без бүген Нур фольклор коллективының үзенә күрә 10 еллыгына нәтиҗә ясыйбыз. Ләкин аңа чаклы бер белдерү бар. Сез инде бәлки кадерле дуслар күргәнсездер. Әйтче күптән түгел катнашып кайтып Бөтенроссия татар журналистлары форумында һәм анда нәтиҗә ясалды. Бөтенроссия татар журналистлары конкурсына менә шунда безнең Әйтче проекты җиңүче булып табылды һәм без Иң яхшы интернет-ресурс номинациясендә җиңүче булдык. Менә сезне шулай ук котлыйм. Безне бу чөнки безнең уртак җиңү, дуслар. Э, Наил абый, э, Алсу апа, сез безнең Әйтченең тормышында актив катнашасыз. Васил Гаязович Шәйхразиев, Милли шура рәисе, шәхсән тапшырды шушы дипломны һәм аның акчалата бүләге бар һәм әлеге тапшыру шушы акча хисабына төшерелә. Ягъни инде бу юлы донатлар җыеп аптыратмыйбыз. Бик зур рәхмәт инде. Шундый безне хөрмәт итеп, Аллап чакыруыгыздан Ренар бик зур рәхмәт. Менә күрештек, э, бик зур рәхмәт җылы сүзегезгә. Күрештек сезнең белән Мәскәүдә. Э, Алсу апа, сезнең инде кыскача гына беләбез Мәскәүгә ничек килеп төпләнгәнегезне, ләкин аннан соң инде безнең э, тамашачылар бик күп өстәлле. Дүрт туган бергә Бергә менә җыелышып Мәскәүдә яши башладык. Менә э, яши башладык дип э, Бу әйтәсе ничәнче елдан яши башладыгыз?
80 э, 84-ләрдәндер инде. Ага. Вот. Шунда инде кыенлыклар булды, да, билгеле. А, туганнарым бар, менә, например, Трурным бар, әмма менә эшкә бу диплом белән урнаша алмадым. Шуның өчен шул кыенлыклар булганга күрә миңа әйттеләр, Яңадан укырга керергә, кая да булса, укып кына прописка була диделәр. Менә шундый кыенлык булды. Башлык әле Наил абый сездән. Әйтегез әле, Мәскәүгә сез кайчан килдегез, нинди җилләр ташлады сезне монда? Мин элек сату эшендә эшли идем. Ә, нәрсә сата идегез? Предприниматель. Продуктлар сата идек. Ә. Ну, файдасы бик булмый башлагачтан монда килергә уйладым ничәнче елларда ун бишенче елда килдем ике мең дә унбиштәме да ә әле күптән түгел генә булып чыга ун ел элек кенә әйме да мин бер елга гына дип килгән идем инде он бер ел булды әйе китеп булмый ә менә монда мәскәүгә килгәндә берәр кешегез бар идеме кемгә килеп төш кем янына килеп төпләндегез сез монда балалар монда укыдылар алар монда иделәр Ә, мин үзем башта Майнда идем, анда бала, анда бала янга килдем. Семья монда иде. И мине поезддан каршы алдылар, сразу комната бирделәр. И шулай ГБУ жилищника эшкә урнаштым. Начальник бик яхшы иде, шат, шулай калдым. Әйе. Сез бит Ульян өлкәсеннән, шулай бит? Да, Ульян. Менә әйдегез әле, ә менә монда Мәскәүгә күчкәнчегә кадәр менә шушы Ульяновск шәһәренең үзеннәнме соң сез? Юк. Ә кайсы?
Яңа Малыклы районы Иске Исәнтимер авылыннан. Ә, ә менә сез ул Мәскәүгә күчкәнчегә кадәр милли тормышта катнаша идегезме соң? Гармуннарда уйный идегезме? Да, Ульяновскида уйнастым, бер гармунда да катнаштым. Ә мин элек Ленинградта Вакытында Ленинградта яшәдем. Сигез ел. Ну, анда атна сайын кая булса да катнаша идек. И атна сайын конкурслар була иде. Играй гармонь, Ломановский районы киптелә, Дворцовый район. Ә мин шунда катнаша идем. Аннан 88 елда Завалокин килде. Э. Геннадий Завалокин үзе килде. Ул бит инде менә Играй гармоньны оештырган кеше бит, әйме, беренче каналдагы. Да, Новосибирскида вот иң э. башлап җибәрүче шул. И 88 нче елда ул килде, шул кем победитель конкурс үзе җыеп отбирать итте. И 88 нче елда Ивангород шәһәренә безне чакырды ул.
Ә ул кайдагы шәһәр? Минем Ул Эстония белән границада, елга гына э. бүлә, Нарва белән Ивангородны. Э, Россиядә булмагач, шуңа күрә белмим икән мин. Да, вот Иң беренче шунда катнаштым, диде. Завалукинда булдым. Ну, ә сез үзегез һөнәрегез буенча кем соң? Менә сату өлкәсендә үзегезне сынап карарга телим дигән идегез бит.
Ну, 16 16 ел предприниматель эшләдем мин. Сату өлкәсендә да, инде, да, әйе дә. Алсу апа, сез дә бит э, стол заказов та эшләгән кеше шулай бит инде. Сез дә менә сату өлкәсендә, менә мин игътибар иткәнем бар, Менә әйтченең шушындый иң якын дусларының күбесе менә шушындый эш куарлар, сатучылар. Нурания апа Зиляева да бит гомер буе ит саткан кеше. Ә ул бит, ә ул бит менә эш куар булгач, ул һәрвакыт кеше арасында бит. Һәрвакыт э, менә шулай актив аралашуда. Менә э, сезнең милли тормышка кереп китүегез Алсу апа аптыраганнан булды дип сөйләгән идегез бит, әйме? Малаегыз өйләнмәгән. Сез э, стол заказовта инде эшегезне бетергән кеше, әйме? Пенсиягә Ә чыккач инде.
пенсиягә чыккач кына.
Әйе, бу милли тормышка кереп китүем инде э, шул пенсиягә чыккач менә аптыраганнан дөрес әйтәсең. Нишләп утырыйм? Бер өемдә бер баян, ике бер казан тальян, казанский тальян теге биек инде. Ике тальян, ике хромка, э, Э, нишләп утырыйм иде шуның өчен инде менә мин беренче вакытларда шул э, мәскәүнең теге э, космоска җирдем концертларын карап аннары ул туйдыргачтын мин әйтәм гармунга нетергә кирәк дип инде менә гар, гар, гармуннар белән генә менә шул эшемне дәвам итер өчен татар йортына юл тоттым менә мин Менә шуннан мин милли, милли эшем шуннан башланып китте. Пенсиягә чыккач, ике урамлы авылдан әмә ике э, урамлы авылдан. Буа районы.
Татарстанның Буа районы кызы бит сез. Нырлат авылыннан э, шушы э, күп шундый гөрләп тора торган Мәскәүгә килеп урнашуына менә күз алдына китерегез әле. Мине абый безнең ике ике сестра инде килдек без Гөлгенә белән, сеңлем белән. Әйдә килегез диделәр. Урнаштырабыз, дүрт туган бергә булабыз дип килдек, каршы алдылар. Менә барсы да яхшы, мин берни ужарып йөрмәдем. Шулай иттереп укыдым, эшкә урнаштым. Аннан соң җәй көннәрендә, әле бит кыз чак бит инде, дәртле чак. Нигә җырыйдырыйк? Измайловский паргына. Анда менә гармуннар белән җырлап, Аннан соң инде менә шулай семья, гаилә, бала, менә шулай иттереп 40 ел узганы сизмичә дә калдым. Алсу апа, сез әйтегез, сез кыз чак, дәртле чак. Ну, сезнең дәртегез хәзер дә ташып тора бит. Менә ул дәртне каян аласыз сез? Менә чөнки кайчан карама, менә әйтүчеләр һәрвакыт шакката. Сез менә Наил абый белән Луганскига да барып кайттыгыз бит, әйме? Шундый бик бик Афәтле җирләр бит инде, әйме, милләттәшләребез янына барып, шундый эчтәлекле репортажлар төшереп кайттыгыз. Ул бит инде бик зур истәлек. Ул менә тамашачыларга да бик зур истәлек, шунда булган кешеләргә дә истәлек. Ә менә ул энергияне каян, зарядканы каян җыясыз сез? Менә барганча планнар корам. Мин план белән, мин кичтән план язам. Иртәгә кая барга, нәрсә эшләргә, кем чакыра, минут ниләрен биш язам. Аннан соң иртә белән торам да инде азрак кына кыенрак була торганда аннары барып җиткәч гармунны алгач халыкны күргәч рәхәтләнеп бер менә кирәк бит инде халыкны үзең генә түгел халыкны дәртләндерергә менә шунда туктатып булмый туктатып та булмый менә үлемгә үлем теге арасың бит инде барыбер менә шулай эшемне күңелемне тутырмыйча Кешеләрнең канәгатьләндермичә китәсе килми. Менә бер э, рәхмәтсез киткән вакытларда була. Әмма ләкин менә ул э, халыкка җаравың, халыкны э, шушындый э, жырлар җырлап күңелләрен күрү көчлерәк. Миңа миңа шулай тоела инде. Вот аның дәрте алак Алкасында миндә нужа көләм. Икебезгә дә җитәнү дәрт. Наля апа, менә сез менә кайвакыт бит инде сабан туйларда көнөзен уйныйсыз. Ул бит әле уйнау гына түгел. Менә бу гармунның авырлыгы ничә килограмм? 6. 6 килограмм бит көне буе. Аны бит әле көне буе асып йөрергә кирәк. Ә менә сезнең арып кайтасызмы менә шушындый чаралардан һәрвакыт? Җикеле уелып чыккан булган. Ә, менә Өстеше, бит. өстеше Без өс кала. Аксу белән Сабантуйда 8 сәгать туктамыйча уйнадык ике. Әйе. Баскан төштә. Гаҗәп. Да. Да. Менә ул вакытта белгенми ул Ленар. А, Да, анда Менә сизмисең.
әйтәм бит, менә сугышта кебек, үлемгә барган кебек. Белгенми ул вакытта. Ә иртәгәсен дә торасың, билләр авырта, сиздерә. Мен сиздирәм. Шулай. Ул яраткан эшең белән шөгыльләнгәндә шулай буладыр инде ул. Ул никадәр яраткан булса да, барыбер эшли, эшли синең ул ресурсларың бетә һәм син шулкадәр арып бетәсең, күрмәс дәрәҗәгә җитәсең. Менә минем дә шулай иҗат эше белән эшлисең, эшлисең, все, булды, туйдым дип уйлыйсың. Әйе. Ә икенче көн иртән торасың, каяндыр канатлар үсеп чыга һәм шушы Да. эшкә тотынасың. Б- э, Сезнең белән шулкадәр мавыгып китеп, без минем бит әле күчтәнәчләр турында да сөйләшергә онытканбыз. Э, Сөйләгез әле, ниләр алып килдегез? Менә минем хәтта Күзем төште, әйше дип язылган хәтта флаг та алып килгәнсез. Бу флагның жартысын Наил яса, жартысын мин инде. Теге теге әйтшенең туган көндә бит инде мин көзге төбенә генә куйган идем. Кичә инде Наилга әйтәм, нормаль иттереп яса дим. Аның төбен ясады. Бу Линар, менә мин инде менә синең неңә менә шушы әйтче. Ул безнеке инде, синеке дә безнеке дә. Менә шундый да мин Үземне менә мин анда язарга тиеш, мин аны укырга тиеш, мин аны э, белмәсәм, нәрсә анда син нәрсә сөйлисең, менә җыклый алмыйм. Менә тагын бер эш артты миңа. Минем былай да төркемем, э, например, инде балаларым әмә ә бу тагын бер эш. Ә ул күңелгә ятышлы эш. Шуның өчен инде менә шундый Ни генә кешенең күңелен күрәсем килде дә. Тагын нәрсә бар табында, сөйләгез әле. Менә иң кызыгы менә шушы. Менә шушы кулъяулыкны хәзер. Ач әле.
Фокус.
Ялтырап тора, өчпочмак. Әйе. Үзегез пешердегезме, каян алдыгыз? Сөйләгез әле. Мин җангалый алмыйм, үзем пешермәдем, вакытым юк. Заказ бирдем дә, кичә барып алдым. Татар йортыннан. Үзебезнең, ай, ни, Ки, менә ничек дип әйтим, мин әйтәм, мәрмешләрен яхшы иттереп мәргән. Тукта нәрсәләрен?
Мәрмешләрен? Йо, безнең мәргешләрен, мәргешләрен. Нәрсә ул мәргешләр?
Моны инде матур матур ясауларын. Ә, бизәкләрен әйтәсез, әйме? Ә. Мәйтәм, мәйтәм, как положено булсын дим. Шулай мәйтәм, ул ток шоуга кирәк дип инде заказ бирдем, җырыр җырыр диде инде. Вот шулай иттереп, исе менә нинди тәмле ис килеп тора. Әйе. Әле яңа духовканы ачкан шикелле. Әйе, әйе, менә син Уйлый күрмә тагы теге. Мин үзем дә пешерә беләм аны. Просто
вакыт кына җитми. Вакыт юк. Сезнең хәр вакыт вакыт җитми инде алса апа. Ант дип әйтәм.
Менә ышанмыйсың. Ышанам, ышанам. Юк, юк, юк. Кешеләр миңа ышанмый. Э, Күбесенчә, конечно, телефонда утырам.
Менә телефон ашы бөтен вакытыгызны. Эш буенча, эш буенча.
Шулай, шулай, шулай.
Җыр эзлим, Сценарийы язам. Минем бик күп дусларым бөтенесенә ансына бер эш кушам, икенчесенә, аннары аларны аласың. Менә ярдәм итүчеләрем күп. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Алса апа, тагын ниләр бар? Әпәт-тәки инде бал. Бал үзебезнеке, быелгы. Ни эшләптер ул менә? Монысы бит. Әйе, авылда сестрамныкы. Менә мин кашыгын да бит алып килдем. Ачып, давай әле. Ул кара. Монда хәзер дегустация, әйме? Да. Э, мин базардан э, шушы кашыкны кичә сатып алырга бардым да, мин әйтәм, э, шундый язу укыдым мин. Әгәр дә железный ни белән тимер кашыктан ашасаң, бөтен витаминнары, имештер, нәрсәдер эшли. Җуя, витаминнарны җуя. И шуңа күрә агач кашык алып килдем инде менә. Искиткеч тәмле. Да.
бу сезнең апагыз бит умарта чиреп сөйләгән идегез әйме аныкы мин аны күп сораучылар бар инде э, ни инде быел сатып бетте ни нәрсә әйтәм нишләп сары икәнен белеп булмый әле көнбагыш түгелме икән безнең юк чәчәк балы балы бераз генә коричневатый була ул бу ни Ну, ничек дип әйтәм инде, бакча, кырлар, авылдан җыйган инде. Менә шул бала Шулай инде шәһәрдә җыймагандыр. Бусысы Татарстан бала, ә тегесе Башкортстан бала. Ансын кайнадыгыз Башкортстанныкы. Э, Ансысы бүләк иде миңа, мин сиңа инде бүләгемне бирәм. Э, ни, Башкортстаннан мин э, алган идем беренче урынны, красавица. Лето красада. Лето краса... Сабантуйда. Сабантуйда алган идем. Э, Лето красада. Быел. Беренче урынны 60 60 э, Ну, мин инде үземнең яшькә карата беренче урын алдым инде. Уйламагыз. Быел булдымы соң ул конкурс? Былтыр булды. Ә былтыр.
Вот.
Шуңа күрә вот шул шоколад менә сиңа э, бик инде ни тәмле. Сез мине бик тәмле тамаклы бүлисез инде, Ималсу апа. Аннан соң менә боларны җәрәләле үзең әйт, үзең ачале. Боларны үзең ач. Ни? Полис чистотага күп инде. Сез гел мине гел Якубович шикелле зурлагансыз Әйе, инде. Әйе. О, менә бит. Әһә, менә.
Монда Кирәкле- чикләвек бу. Кирәкле әйберләр дә.
О, монда әле сауты да шундый матур бит, әйме? Әйе, Казанга заказ биреп кайтарттым. Ого. Бу сиңа теге инде кабинетыңа. Әйе.
нәрсә саласы килә теге үзбәк кәсәсе урынына инде юк менә бусы сансы бусысы шикләвек кәнфит теге инде ну җимешләр салып куярсың шунда моның эчендә шикләвек тә бар дуслар нәрсә ашарга икән нәрсә ашаганыңны бит белмим нәрсә яратасың вот менә бусындай давай ач Казанда имештер җабыла бу менә бу чәркәләрне ясаучылар татарча татарча шуңа күрә менә менә бу заказ моның эченә әйберне сез салгансыз булып чыга бит инде мин әле набор белән сатыламы дип торам шулай ә менә мондый бездән бүләк менә бу рәхмәт бик зур татарча менә син укый белсәң нәрсә дип язган бит анда ой Юк, монда язылган урысча. Бисмиллахи рахмани рахим, әлхәмдүлиллахи раббил галәмин. Юк, бер ягында гарәпчә, бер ягында русча.
Ә ник татарча язмаган икән? Белмим.
Асыл апа Наилә абый, минем менә бик каты күземне кызыктырып тора өчпочмак. Әйдәгез сез берәр җырны уйнап җибәрегез, әйме? Мин сезгә сокланып уйнап уйнаганыгызга карап торам һәм шул вакытта өчпочмактан авыз итеп карармын һәм бәямне әйтермен. Әйтим әле мин, менә безнең әниләр заманында Э, минем бик тә исемә күңелемә кереп калган җыр менә хәзер җырлыйбыз без күгәрчен дип атала э, бер без э, бик инде еш кунак җыя идек авылда әткәйләр әнкәйләр җыелып шунда гармун юк иде ул вакыт тальян заманы бит инде и шушы җырны җырлыйлар и әйтеп

Может, без сталианда уйнарбыз, син тагын ашып торырсың. Йо, йо.
Тәмлеме? Ис киткеч. Беренчедән, жыры да бик тәмле, эш пешмагы да бик тәмле. Менә музыка дигәнне сезгә бик зур рәхмәт. Шулкадәр зурлап килгән өчен безнең әйтчене һәм гомумән шәхсән мине. Ә әйтегез әле, әй Алсапа. Менә ул капма каршы. Син безне, менә безне хөрмәт итеп чакырган өчен. Без инде күптән мин шулай уйлаган идем. Ун еллык, менә безнең ун ел нурда беренче көннән алып, менә шушы ике гармунча инде безнең э, состав үзгәреп бетте бөтенләй дә гел э, башка кешеләр шуңа күрә менә беренче көннән алып Безнең менә шушы ике гармунчы Нурныкы, шуның өчен мин бер истәлек ясамакчы. Мин сиңа аны шулай пышылдап кына әйткән идем, ә син шуны элеп алып, менә шулай иттереп чакыруың өчен бик зур рәхмәт. Менә дөрес әйтәсез, кунак ашы, кара каршы. Сезнең миңа карата һәм гомумән әйтчегә карата менә шушындый яхшы җылы мөнәсәбәтегезгә күрә, әлбәттә, Э, чөнки монда студияга теләсә кемне чакырмыйсың гомумән мин беләсең мин журналистикада менә кем беләндер интервью эшләргә кушалар әгәр дә минем күңелемә хуш килми икән мин ул кеше белән сөйләшмим дә бармыйм да чөнки белмим ул ихлас булырга тиеш бөтен нәрсә
кирәк бит менә кирәк тема бик инде яхшы не э, уйлап э, ниттең син менә менә безне чакырдың гармуннар бит әле гармунсыз татар халкы гармунсыз ул Кем дә түгел. Беләсең, мин Менә шулай- быел шул кадәр шок каттым 30 август көнне. Уйнагыз гармунда, сез юк идегез ул көнне Наилә абый, әйме? Да, Ә, да. Казанда юк идегез, Асапы сез генә бул- булдыгыз. Әйе, әйе. Минем ул Уйнагыз гармуннар фестиваленә беренче тапкыр тамашачы буларак катнашуым һәм әйтче дә чыкты репортаж. Шул кадәр күп гармунчылар, халык шул кадәр җылы кабул итте. Мин бик зур ачыш булды халыкның беренчедән гармунчыларның күп булуына, икенчедән халыкның гармунны шул кадәр яратуына. Бик зур ачыш булды. Быел менә дөресен генә әйткәндә, мин күп җыллар янында барам. Э, һәр җылны кимет кими, кими. Груны төркемнәр дә кими, гармунчылар да кими. Мин инде иң беренче бар басам. Уртага, әйе, беренче булып, әйе.
Булганга күрә мине уртага куялар. Мен шуның өчен горурланам мин шундый. Әйткән елда без икәү идек, да? Әйе, әйе, әйе. Без Мәскәүдән килгәнне белделәр дә, и, прямо эфирга безне. Әйе, әйе. Ни, Гармон, әй, тальян мыңнары тынмасын. Илнур Мәланда, Илнармы? Кем ул? Э, оештыручысы инде ул безне сра тиз инде тиз бик э, хуплап алдылар мәскәү булгач әллә нәрсә дип иң алгы э, китеп бастырдылар ну белмим никтер ни менә шакиров та быел мәскәү мәскәү беренче барыгыз беренче барыгыз дип бара нидә тегендә шакиров бу данис фанилевич әйе әйе бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе Э, Наилә бу сөйләгез әле, ә сез менә Алсу апа белән ничек табыштыгыз? Э, Җеннәрегез беренче күрешүдә үк килештеме? Әллә менә э, бераз кытыршыл яклары булдымы? Аралашуда, бергәләп уйнап китүдә.
Без дискотека идем инде татар йортында. Юк, бер концерт булды.
Нинди концерттан соң Фаига чыктык та, Аксу гармун күтәргән. Юк, күтәрмәгән идем. Гармуным. Ә гармун тор. Гармуным аста торадыр. Да, да, да, әйе да.
Әйе, айта миннән сорый. Ә, уйнап карарга ярыймы ди. Да.
И вот мин шуннан алып уйнадым да, ул шуннан танышып китте. Бу ничәнче еллар иде?
Он жыл элек инде?
Ә, шул 10 ел элек. Да, да, да, килгән, килгән вакыт кына иде. Килгән вакыт иде. И Шо уйнадык та ул телефоннан алды ул. Бөтенләй Мәскәү төбәге бөтенләе белән Мәскәү төбәге ике гармунчы. Менә мактанып әйтмим, Лина. Белмим ул гармунчылар кая утыралар булыр, мәскәүчеләр. Менә кая булса да безне чакыралар. Кая булса да шушы ике карт э, олы бит инде без. Инде бит 65 тула алабыз ага инде, Ходаем бер Ходаем. Кая икән ул яшьләр? Кая икән? Менә бу юлы менә хәзер әйтәм, менә бер атна элек кенә автономиядә яшьләр куйдылар. Әмма э, мин гармунда күрмәдем, баянда күрмәдем. Алар э, фонограмма. Фонограмма белән булды. Шуның өчен бик кызганыч, менә шуңа күрә менә шушы без шук ток-шоу, синең чакыруың, менә безнең э, сөйләүләребез э, татарларыбызның э, ишетсеннәри татарларыбыз, ишетсеннәри, әниләре ишетсеннәр иде. Э, үзләренең балаларын менә безнең уйнаганна күреп, кызыгып, кечкенә чактан балаларның менә кечкенә генә гармун алып бирсеннәр беренче. Мин инде менә как психолог мин дә врач кебек әйтәсем килә. Кечкенә генә гармун алып бирсеннәр. Зурая башлагач, э, бераз зуррак гармун алсыннар, детский. Анары баланы кызыксындырырга кирәк. Кызыксындырып, шул ук вакытта менә мин тагын әйтәсем килә. Гармунда уйнаган кеше шәһәрнеке инде. Әйтәләр бит хәзер. Эй, малаем, садикта урысча өйрән, э, урысча гына сөйли, дәүләт виноват анда, урамга чыгып киттем, русча сөйли. Алыгыз гармун, җәмәгать. Алыгыз да, шул ук бер вакытта гармунга да өйрәнә бала. Татар моңнары да башына кереп кала. Аннан соң татар телен дә өйрәнә. Менә 3 3 Асап, Алеке бит хәзер заман баласы. Э, без э, узган ток-шоуда да сөйләштек менә Лилиана Сафиналар белән. Э, бу миңа акча китерәме дигән күзлектән фикер йөртә балалар да, ата-аналар да. Ә менә ничек уйлыйсыз? Гармунда, тальянда уйнап акча эшләп буламы? Менә бит сез төрле чараларга чакыралар дисез, әйме? Түлиләрме соң сезгә чыгыш ясаган өчен, уйнаган өчен? Кереме бармы бу эштең? Менә мин аны әй, менә беренчесен шулай әйтер идем. Э, әйе, гармун уйнап, теге артистлар турында да кызык сөйләләр бит, җырлап, җырлап э, э, тамак туйдырып булмый диләр. Гармун уйнап та шулай. Мин аны шулай әйтер идем. Э, менә минем балаем, например, да, э, Ринат, ну, гармун буенча китмәде инде, э, бик кызганыч. Ләкин уйный Ул- белә.
Ул, юк, юк, ул Әйе. программист. Менә ул программист, да, балас, э, э, Ә бит гармунда уйнарга өйрәнергә ул комачауламый. Менә мин үземнән чыгып әйтәм, кечкенә чактан ук балаларыгызга гармун алыгыз. Ул мәктәпкә җыри кечкенә чагында, татарчасын да өйрәнә, татар җырын да өйрәнә, гармунга да өйрәнә. Үсеп җиткәч, китә, Үз һөнәрен сайлый. Ә бит бер-берсенә комачауламый бит. Менә параллельно бара. Шуллыктан монда э, шулай дип әйтер идем. Ә э, акча эшләү буенча килгәндә гармон жараткан, безне аңлаган кешеләр безне хөрмәт итеп чакыралар. Э, грамотасын да бирәләр, дипломын да бирәләр, акчасын да бирәләр, чәй дә эчерәләр. Ә инде кайсылары кайсы вакытта рәхмәт тә ишетмисең төрле вакытлар була төрле төрле төрле менә шулай да әйе ә, менә наил абый сезнең фикерегезне дә ишетәсе килә акча китерәме гармунда уйнау
төрле чагы була төрлеме да ә менә акча китерсен өчен кая барырга Э, ничек кая барып э, кайсы юнәлешендә кеше үзен э, акча эшли ала гармун белән дип уйлыйсыз аның өчен салаватның берәр гармунчысы булу кирәк микән әллә тагын бер инде корпоративларга гел йөреп торыргамы
ну шул юбилейда вот тойда уйнасаң да ә сезне чакыралармы итүбез міне шулай гына сорыйбыз яхшысын мичә ә безне башка гармунчылар безне баянчылар ышалар бәяне төшерәсез ди ә, демпинговать дигән нәрсә бар димәк сез сөз сүзгә карап аннан соң башкаларныкын да бәяләрен төшерергә мәҗбүр була гармунчылар да а вот минем ике малай да э, баян буенча музыкаль мәктәп бетерделәр укып бетереп кайттылар да аллага шөкер дип Шкатулка атып куйдылар, сидит суларында кулларына да алмадылар. Ого. Менә әтисе гармунчы.
Да. Бу теге әтинең ну, әтисенең күңеле булсын дип. Баланың үзенең желаниесе э.
булмаса, ул әтеп әтеп кенә юк. Сосын без баян тотып утырган, и берничә елдан соң икенчесе кайтты да, о, башын бәргән что ли ди.
Акча эшлисем дисәң, ул инде булырга кирәк Анда инде нотаны белеп, э, теге артист булып инде уже теге яхшы иттереп уйный белә торган кешеләрне, аларны туйларга чакыралар булыр. Менә мин инде андый җирләргә бармас идем, чөнки гармонны алар аңламаслар иде. Это менә ул ничек дип әйтим инде. Аннары без нинди неге буынга тур киләбез? Үзебез кебек буынга. Менә олыграк кешеләр безне чакыралар. Да, да, да, үзебезнең кебек беренче уздыралар. Авыл халкы аңлый төшә, вот шәһәр халкы аңлый бетә. Ә яшьләр, мәсәлән, шул авыл яшьләре аңламый дип уйлыйсызмы гармунны? Авыл яшьләре кая барсын ул? Авылда, мәсәлән. Улар бит инде хәзер. Монда да Мәскәүгә кү авыл яшьләре күченеп килүчеләр бар бит авыл яшьләре арасында. Штаб Табылгалыйбыз да бит. Әйе. Ә вот анда барып шулай килә, безнең янына китми дичә шулай Менә, югалтып менә. йөрсен. Да, Аңлаучылар вот, барыбер бар дип да. уйлыйм. Да. Безнең унысы.
Ну, да, Ну, э, ну, анысы ну, яхшы бит да, инде бик- 10%. Бик сирәк.
Йо, э, ул минемчә, ну, ул бит гомумән татар штабында татарча сөйләшә башласаң да, сөйли башласаң да 10 проценты сине тыңлап тора 90 проценты үзара да. сөйләшеп а телефонда да, утырып да, да, да. минемчә 10 процентның булуы да әйбәт әле ул әле бит гел нольга да, төшмәгән да, да. шуңа күрә оптимист булырга кирәк лә әйдәгез менә шушы оптимистик нотада тагын берәр җырга күчик әле

Музыкага мәхәббәт каян килә? Кем менә шушы мәхәббәтне сеңдерде? Ничегрәк өйрәндегез сез э, шушы музыка уен коралларында уйнарга? Минем әтием уйный иде. Ул районда бер шундый атаклы тальянда, ну, конечно, тальянда уйный иде. Ә абыем гармунда уйный иде. Абыйга гармун алдылар. Ну, миңа тальянны гына тәртәләр, гармунны бирмиләр. Ватасың ди, мин кечкенә идем, мәктәпкә йөрми идем, уйный идем. Нигә? Мин абый уйный иде, яхшы уйный. Ул ярлы иде бик яхшы. Аны ансамбльләргә яшьтеләр, ну, башка лигада даже. Ә менә сезнең яшьтә Наилә абый менә гармунда, тальянда уйнаучылар күп идеме? Ул вакытта бу модалы күренеш идеме? Ул вакытта да, да. Ну, күп дип, күп түгел, но бездә авылда Без өч-дүрт кеше бар иде. Менә заманда бит 90нчы э, елларда яшьләр арасында гитарда уйнаучы егетләр бик модада иде бит, әйме? Ә менә сезнең чорда менә шундый ук э, игътибар үзәгендә була идеме кеше, әгәр дә ул гармунда, тальянда уйный торган булса? Хөрмәте зур идеме ул кешегә карата? Да инде вот мин мәктәптә укый идем, мин 9нчы, 10нчы классны Күрше авылда укыдым. Вот особенно суббота көннәр Нигә киләләр дә мине директордан сорап китәләр туйга, юбилейга. Мин иптәш малайлар әйтә иде, Наил, син, син сумкаңны алып килмә әле, артык синең сумкаң таска китә иде. Ә мин постоянно юбилей, вот өченче класстан бирле шулай. Ә моның өчен сезгә акча түлиләр идеме соң? Ә, юк, бушка җырлап, уйнап йөри идегез. Да.
Волонтер шикелле инде булгансыз сез. Да. Авылда юк. Особо ә сезнең музыкага э, каян мәхәббәт килә? Минем инде мәхәббәтем э, нигә гармунга, мәгәен тальянгадыр инде э, әнием карнында чагында уктыр дип уйлыйм. Әйтмә, хәзер аңлатам. Менә хәзерге Э, кызлар бит инде балага узалар да музыка тыңлап утыралар как будто аны бала ишетә Минем әнкәем инде кырда булгандыр инде. Анда инде комбайн, трактор тавышлары гына ишеткәндер. Әмма алар менә кичләрен җыелып, тальян белән матур кичәлләр уздыралар. Ул бит гармун, тальян. Авылда бит ул бөтенләй башкача яңгырый. Шуңа күрә менә шунда без бала кебек балалар э, шауып йөри идек инде җаннарында. Шул вакытта инде мин аларның э, уйнаганнарына, э, Грум э, э, гармунда уйнаганына күреп, мин инде э, мәхәббәт кенә уянмыйча, уже гашыйк булганмын менә шуннан. Әткәем үзе бит инде тальянчы, әнкәем тальянчы. Э, безгә э, ни, гармун алып бирде. Биш малай. Мин хәтерләмим, без сугышмый идек гармун өчен. Үземнең бер 3-4 кий белгәндер инде мин. Анда бит инде Э, ул вакытта мәктәптә кеше күп

Менә була бит, һәр җылны көз көне концерт кайтып куябыз без менә авылга. Шунда һәр вакыт шушы э, цифраны ишетәм мин. Безнең авылда 37 гармунчы булган. Ого. Әйе, ул бит инде ике җыртка бер гармунчы дигән сүз. Шуның унысы менә безнең нәселнеке. Әнкәй җагыннан, әткәем инде үзе генә булган Тальянда уйнаучы, әнкәем җагыннан. Менә шул 10 гармунчыдан хәзер без икәү генә калдык. Асия инде буада, Гөлҗамал группасында гармунчы. И Мәскәүдә инде монда мин. Шуның өчен менә гармунчылар азая. Ул э, гармун инде ул мәңгелек, әмма ләкин э, гармунчылар аз. Гармун бит инде басып торырга тиеш түгел, аның тимәсен басып көй чыгарырга кирәк. Менә шуның өчен э, бөтенесен менә чакырып калам инде мин. Кулларыгыздан гармунчылар Ни, кулыгыздан гармун төшмәсен. Менә ул э, кулдан гармун төшмәсен дигәнен э, сер итеп кенә әйтәм. Алсу апа белән дә инде сөйләшкән бар. Ә Уйнагыз гармуннар фестивален күреп кайтканнан соң Казанда, шулай ук Мәскәүдә гармунчыларга багышланган бер проект башланыр дип көтәбез. Кайчанрак булыр? Э, я Быел өлгерербез яисә киләсе елның башыннан, гармунчылар, шуңа күрә әзер булып торыгыз, бу сезнең өчен бик кызык проект булыр дип уйлыйм. Менә без һаман сөйлибез, гармун, тальян, баян дип. Менә оятыма каршы мин алар арасында нинди аерма барлыгын белмим. Менә безнең тамашачыларга да аңлатып китик әле, шушы уен кораллары арасында нинди аерма бар? Наил инде хромканы сүлә. Ә аңа әле хромкасы дигәне бар, әйме? Димәк, дүрт икән. Ул бу духрядка, хромка.
Юк, юк, духрядка бит була. Русский настрой. Аны ачасың бер тавыш, япканда икенче тавыш. Ә бу юк, бу двухрядка, бу гармонмы, баянмы? Гармон, ә, гармон, гармон.
гармон. Ә, вот менә шундый гармон ул. Әйе. Ул русский строй атала. Ашканда бер тавыш, шул ук телдә япканда башка. Ну, аны да, конечно, авыл илдәнеге. Нигә?

Ә тальян, мәсәлән, нәрсәсе белән аерыла? Менә мин тальян турында мин сөйләмим дә. Менә миңа барыбер ничек булса да э, хрумкага, хрумка дим инде мин. Да, да, инде.
Э, гармон име? Да, гармон. Гармонга караганда миңа тальян ише инде. Эй, аның менә ул бит инде хәзер э, ничек дип әйтим, менә чишмә суы төреклек өчен кирәк булса, Ә Тальян ул моң өчен кирәк. Ул бит инде моң, ул бит инде менә безнең э, Тальян моңа татарыбызның башы. Ул бит әллә ничә гасыр килеп, шушы дәрәҗәсен җуймыйса, җуймыйча, шушы көнгә кадәр килеп җиткән Тальян. Аны без инде менә сакларга тиеш. Без аны якларга тиеш. Без аны ишеттерергә тиеш халыкка. Бер ничә җыллар фән абый бер үзе уйнады тальянда. Ишеткән булсагыз, җырлыйдыр да, уйныйдыр да, халык үлеп кул чабадыр янарга менә. Шул анардан соң шул бер заман без э, Уфада очраштык инде шул нидә ә, тоймазыда ә, сама ә, үзем җырлыйм үзем уйныйм дигәндә мин катнашкан идем шунда әйтә ул алсу ди Хрумка авыр ди, хатын-кызга ди, тальянга күч ди. Күп менә ди, күрерсез ди. Күп узмас ди, тальяннар күтәрелеп чыгачак ди. Менә сүзләре дөрес булды. Хәзер менә былтыр гына әле Татарстанда 200 тальян ясап бесплатно эләштеләр. Кемнәргә? Э, э, менә һәрбер авылның татар э, Иҗат коллективларына, именно Россия буенча. Безгә генә килеп җитми шул әле. Ә нишләп туктале сез сорадыгызмы соң? Сорадым, яздым. Э, Былтырдан быелга күчерделәр, быелдан Икенче ел. белмәгән, белмәгән әле. Менә без инде форсаттан файдаланып, э, бәлки бу эфирны караучылар арасында Бөтендөнья татар конгрессы да булыр. Без инде Милли шура рәисе Васил Гаяз улы Шәйх Газиевка да шәхсән мөрәҗәгать итәбез. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров та һәм Данис әфәнденең әле бик булдыклы Бөтен татар дөньясы белгән бик яхшы урынбасары бар, Марс әфәнде Тукаев. Әгәр дә сез шушы эфирны карасагыз, зинхар өчен, менә шушындый бик тә булдыклы Мәскәүдәге Нур фольклор коллективына мөмкинлек тапсагыз, нәрсә кирәк дисез, тальянмы? Тальян. Тальян. Тальян бирсәгез, бик шәп булыр иде. Дуслар, әйдәгез, комментарийларда языйк һәм сезнең комментарийларга ны соңыннан без конгресска да җибәрербез һәм дөрестән дә Нур коллективына бу уен коралының кирәклеген без шуның белән исбатларбыз. Тальян сорыйсыз. Димәк, сезнең тальян юкмы әллә? Юк булып чыгамы? Мин инде менә бит ул татар йорты бар, әйеме? Татар йортында без барырга тиеш, инструментлар булырга тиеш. Ә без менә Нур төркеме оешкачтын әй бит. Үзебезнең гармуннар белән җырдык. Бер 5 ел мин үземнең гармуным алып җырдым. Наил үзенең заказной 60 меңлек ул вакытта бик кыйбат инде ул. Шуны алып җырды. Ә менә хәзер Без инде менә мин бит инде сценарийләр язам, безнең театрализованный коллектив. Шунарга грант алып, шул 5 елдан соң без грант отып, безгә ике гармун алып бирделәр. Ике грант отып. Ике гранттан ике гармун алып бирделәр. Менә шул безгә татар ритмыннан инде бүләк. Халкы сценарише Ә тальян юк димәк сездә? Тальян юк. Әле тальянны мин үзем дә 2 елдан гына, 2 ел элек кенә менә Вот шуны аңлата алмыйм. Каян миңа килеп керде ул? Ничек ул килеп керде? Ничек мин тальянны алырга теләгем туды? Үзем дә әйтә алмыйм ул сорауга. Э, берне алдым Казаннан, берне алдым Башкириядән, ике тальяны бар Аллага шөкер. Әмма ләкин татар йорты өчен мин үз инструментымны алып барып җиргә тиеш түгел, җәмәгать. Шуның өчен итү инде без кая барсак та тальянны асып җөрибез, жәлләмим инде. үзем өчен вот шуның өчен тальяннарны казаннардан көтеп калабыз баш иеп көтеп калабыз менә берни сөйлим әле авылда собрание булды безнең авылда өч этажлы шикарный дом культураны гармоны юк
хәзер мин концерт куярга кайтам аның каравы бильярд бардыр әле әйме ул клубта белмим не собрание булды кердем мен әйтәм шуны инде күтәреп чыктым инде мен әйтәм качан соң гармон ул булган инде ул кадер киткән вот әни шуннан инде дәүләт кешесе килгән бит инде миңа э, ответ бирде җавап бирде э, безнең дә акча юк ди э, Аны ди өчен просто авыл кешеләре акча җыеп ди алыгыз ди. Менә шундый ответ булды. Ул иң җиңел инде минемчә дәүләт кешесенең үзегез э, акча җыешыгыз да сатып алыгыз дип. Менә шулай булды. Әйдә. Әйдә без берәр нәрсә уйнап җибәрик, бераз кәефләр күтәрелеп китсен.

Ой, әфәрин. Шәп булдымы? Мәскәүче. Дуслар, исегезгә төшерәм, әйше социаль челтәрләрнең барысында да бар. Беренче чиратта әлбәттә рәхим итегез ВКонтактега, шулай ук без бар Телеграмда, бар Ютубта һәм теге тыелган социаль челтәрдә без шулай ук бар. Безнең андагы кайбер рилслар 100 мең просмотр, караулар җыя. Һәрбер лайк, һәрбер комментарий һәм һәрбер перепост өчен сезгә бик зур рәхмәт, дуслар. Мәскәүче. Әңгәмәгә әйләнеп кайтабыз. Димәк, сез хәзер Алсу апа уйнадыгыз тальянда, шулай бит? Әйе. Ә сез Наилә абый гармунда. Ә ничек менә, мәсәлән, ике уен коралының тавышларын менә шулай туры китерергә була? Ә без сайлап алдык шулай.

ой мин ансын ул вакытта мин белмичә алдым аны э, ничектер менә э, тавышы шады да тавышы шады аннары ул элеккерәк иде анарга караганда аннан соң ул менә өйрәнергә миңа беренче вакытта өйрәнергә ярый диделәр шуңа күрә алдым инде мин менә мин э, Үзем э, пенсионерка булсам да, э, ничек дип әйтим инде, мә мин күлмәк алмыйм әмма, әз ашап мин тал, э, Гармон.
гармон алам инде. Асыл апай, менә кө- Үлем күлмәк яратам. алмыйм дисез, менә ничә тысяча тапкыр киләсез, сез һәрвакыт яңа күлмәктән, һәм шулай ук сездән дә ә, контент та күп килә, һәм сез һәрвакыт төрле-төрле күлмәкләрдән каян акча табып бетерәсез аларны сатып алырга? Әле без җитмәсә сезне гаепли торган булганнар дидегез, без бер ток-шоуда Янәсе Алсу һаман да бер күлмәктә Әйе. чыга дибеме? Дә, иә.
Яңа тоже әйткәннәр иде. Бу Алсуның тагын күлмәкләре бармы икән? Һаман бер күлмәк киеп йөри дип. Менә мин шуның өчен үпкәләргә тиешме? 26 меңгә күлмәк тектереп, мин бит Ого. инде аны э, ике, өч тапкыр гына кия алмыйм. Миңа хотя бы 26 тапкыр кияргә кирәк. Бу минем күлмәгем иң кыйбат кыйммәтлесе Лилия Муллыгалиеваның э, тегүчесе тегүчесе тектерде ул безгә ни тверьдә сабан туйда катнаштык без яллар килделәр икәү шунда безне жаратты бик каты да бик күп сәламнәр әйтәсем килә менә хәзер инде менә шушында э, эфирда э, исән сау булып исән сау терелеп э, сәхнәләрдә сезне көтәбез менә безне шуны инде ни Э, ул шундый бит инде простая ул бит инде гади кеше э, кил ди номер телефонын бирде бардым тектердем менә мин инде анда кешеләр инде в шоке были конечно шундый бәягә тектерергә ә бәясен әйтә аласызмы алсу апа түгел инде кыйбат та түгел инде ул ну минем өчен кыйбат безнең группа өчен бик егерме алтымы о кыйбат инде арзан дип әйтеп булмый анда әле юл бәяләрен кушсаң кыйбат Тагын да кыйммәтлерәк шәй. Э, сез бит Казанга барып тектердегез. Пенсияседән хатым түгел.
Шул шул.
Ана мин Буазда ничә тапкыр барып җирдем әле. Аннан соң Лилия Муллагалиеваның тагын бер файдасын әйтим әле миңа. Менә ул гади генә әйбит. Э, шунда инде э, шунда ук әйбит. Ни ди? Килегез ди. Алар как раз ни белән Ренат Валиев белән это тынмасын э, тальян тальян, тальян моңнары тынмасын передачасын алып баралар килегез ди анда да төшерделәр менә минем инде иң истәлекле чагым э, вот шул э, җирем дип тә әйтәсем килә казан галиәскәр камал артында скамейкада Минем җанымда ни Ренат Валиев та үзенең баян, ой, үзенең гром, нема дисәсен, ак гармонын бирде мин инде. Ничек дип әйтим инде, менә кая була ул шундый вакыт. Э, ул баянда уйнады. Мин аның ак гармонында и Лилия Муллагалиева интервью алды. Менә э, шундый истәлекле вакыт. Менә шуның өчен мең рәхмәтләр әйтәсем килә. Менә бит ул шулай бер-береңә ярдәм итеп яшәргә кирәк. Э, ансыз инде мин э, ничек дип әйтәм, менә без бит инде бик күп тапкыр Казанда кая гына булмадык әле. Да, филармонияләрдә дә булдык. Син кайчан алып бардың соң? Манзараны ма?
Йо, Манзараның үзен алып бармадым. Мин анда спорт дөньясында дигән сәхифә алып бардым, корреспондент булып эшләдем. Бу 2011-13 еллар булгандыр. Манзарада да булдык, филармониядә дә булдык. Кәмил Җәвиттә ике. Күп җирдә булдыгыз, анысы аңлашыла. Ә сөйләгез әле, ә менә Гармун белән бәйле, э, тальян белән бәйле нинди кызык хәлләргә юлыкканыгыз бар үз тормышыгызда? Бәлки сәхнәдә ертылганы бардыр, бәлки ватылганы бардыр уйнаган җирдә. Аны хатны Э, Кызып татканыбыз китеп. юк.
Ул чыгып төшә менә минем гармунның. Постоянно менә шул төшә инде. Шул гына. э, Аннары берничә тапкыр җыгылып төшкәне бар. О. Менә ватылган теше э, бар әмә. Да, Наил бит ул э, алтын куллы вот э, теге ничек әйтим, эшен ача белә, нәрсәләрендер ясый белә, бут ул безне. Булам тоже мин ясадым. Ой, шундый мотор мин әле бизәкләренә име? Мин әле шулай сатылган дип уйлаган идем. Юк, берәй бердә юк иде. Бик ботный сезнең Тальяна Имал сопа. Әйе.
Күлмәге кебек. Нигә бик яхшы гына уйный белмим әле. Тальян бит ул бик кыен. Былай да былай да инде бик яхшы 2 ел эчендә шул хатын уйнарга бит кеше ничәшә ел. Мин әле уйнаган.
Яли музыканы да ничә ел әйләнә, не тоже син үзең на слух. Әйттем бит сине, нинди разница? Менә Тали, мыни, гарм, унда или, например, сарманы буйларында туда сузасы, теге, ана, эрегәне шакта, мыни шулай да, ә тальянда, шулай итәсең дә, былай иттереп куясың, күреген. Тезеп, тезеп уйныйсың.
Әйе, менә, шуның, шундый разница. Әйе, игътибар иткән бар шулай. Да, мушай иттерү, аның, менә. Көч кирәк тора аңа, әйме? Белергә кирәк инде. Мин инде Без менә без бит самоучкалар.
Берсе дә белеп уйнамыйбыз. Монда да мин белеп уйнамыйм. Ничек ишетәбез шулай?
Әйе.
Моның өчен слухның булуы яхшы булуы кирәктер, әйме? Слухсыз уйнап булмыйдыр инде моны. Колак. Колак белән эшлим дип әйтәм. Аюның басмавы кирәк. Куя колакка. Кешеләр әйтәләр.
Өйрәтәләр гармунда ди. Ишек инде кешеләр әйтеп була, мин өйрәтә алмыйм. Анага нервым да җитми. Ул бит инде Үзең алып, ну жарсаң гына, нәрсә дә булса килеп чыга җәмәгать. Шуның өчен гармуннар алып, үзегез өйрәнергә тырышыгыз. Менә безнең группада өч кыз малды.
Да, өче. Өч кыз алдылар. Менә гаеп итеп әйтмим. Өч бер ки белмиләр. Менә уны никтән ник чыгып әйтәм, ылыгайгач гармун өйрәнеп булмый ахру. Алай дисәм инде. Үзең ничәдә? Да, я, я, я, я.
Менә Кадерле кунаклар, э, менә сезне тыңлап торам да һәм аңлыйм, э, Мәскәүдә милли тормышка никадәр зур өлеш кертүегез турында. Менә э, безнең әйтче дә бик зур өлеш кертә үзенчә татар телен яклауга, саклауга проектлар турында. Менә безнең бар татарча автомобиль ябыштыргычлар. Менә менә бу ябыштыргычка карыйм да Наил абый хакыйкать итәем. Хәзер мин сезгә күрсәтәм. Булар бик аз калып бара, дуслар. Машина өчен дип чыгарылган иде, ләкин кешеләр төрле максатта аны куллана. Менә карагыз, менә Наилә абый, бу сезгә бик охшаган. Әйе. Э, Галигә барам әле һәм Әлдермешкә кайтам әле. Э, Болар э, сатуда бар Озонда. Дуслар кереп ала аласыз, алар бик аз калып бара. Алсу апа, бу сезгә булыр, Әлдермешкә кайтам әле. Ә бу сезгә, Наилә абый. Рәхмәт, бик зур, бик зур. Әмма Мин бүләк итермен инде, машинам юк. Ну, карарсыз инде, кая Әйе. ябыштырырга. Иң Рәхмәт, мөһиме күрәсезме, рәхмәт. үзебезчә, татарча, шундый шаян язулар. Менә Алсу апа, без сезнең белән күптән түгел Ә, сөйләшкәндә сез әйткән идегез, кайчандыр сезнең ишек йозагына әллә клей ябыштырып киткәннәрме, ә, диварга нәрсәдер. Ягъни сезгә шушы ә, баянда уйнауга каршылык белдерүчеләр дә бар икән дип, әйме? Каршылык белдерүчеләр дә бар. Ни өчен? Ул мин уйлыйм инде татар кешесе түгелдер дип уйлыйм. Менә инде э, кичтән ятып җытладык инде. Нормально все. Иртә белән торгач ишек ачылмый. Ишеккә э, ни керми инде? Ачкыч керми. Ачкыч. Ачкыч керми, э, билгеле булды инде, или парафин инде, или клей. Клей салып, шулай катырып куйганнар. Аннары соң Гаҗәп. шуны казый-казый чыккачтан, э, не, сул як стенага язып куйганнар. Э, э, еш дигән сәгала.

Ул как раз безнең бит әле тагы бер пар гормоннар бар. Заказнойлар. Сибимон. Да. Башка тана не ставлю. Да, е. Шуны, шуның белән җырлаган җырыбыз бар. Бик матур инде ул. Шунарга номер телефоны куялар. Бер кешене төшереп куялар. И шуны җибәрәләр. И безгә язып, астра язып куялар. Э, лежу в больнице после инфаркта. Менә нәрсә дип менә мин синнән шуны ответ сорыйм спамдыр инде спам бит инде була төрле төрле шундый бөтен җиргә комментарий язучылар акча сорашучылар ул сезнең комментарий рәвешендә язылган бит ул әйме юк җыр бара видеога язылган видеода белмим шул җыр бара кем эшедер бу мин даже адвокатка да бер знакомыйм бар инде яздым ул ди бер файдасы да юк ди сез андый таба алмыйсыз ди ул ди Ничек инде медаль таба алмыйбыз инде? Менә WhatsApp-да, WhatsApp-ның директоры бардыр әме, заместителе бардыр әме, күрәләр булыр, нәрсә язалар. Неужели шуны нельзя, э, менә, доказывать итеп инде, наказывать менә. Белмәгән. Ну, алла бирсә, э, Менә шушындый кыек эшкә нокта куелыр дип уйлап торам, Алсу апа. Инде без әңгәмә 5 ел периодически чыга. Шулаймы? 5 ел. Ту э, чыкмый, бераз генә әйтәд. Кешеләр кайсы җылап шалтырата, кайсы тын борчуланып шалтырата, кайсыгыз больницага эләкте дип ул бит э, Да. ни Бөтен ул туганнар яхшы да. хәбәр түгел бит ул. Да. Әлбәттә.
Ну, иртәме соңмы нокта куелыр дигән өметтә калам Алсу апа. Амин, амин. А, Наил абый Алсу апа бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, шул кадәр күчтәнәчләрегез өчен, бик матур музыка өчен. Киләчәктә дә Алла бирсә, сезнең Иҗатыгыз чәчәк атсын, яшь бара дисә дә, Алсу апа, барыбер иң мөхиме менә шушындагы күңелдәге яшьлекне саклап калырга, дәрт ташып торсын, зарядкалар һәрвакыт булып торсын. Ә, Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт һәм ә, тапшыруны тәмамлап, сездән тагын бер музыкаль күчтәнәч. Менә безнең инде бер җырладык инде без хәзер гел дә э, татар халык халык җырларын җырладык әмма ә инде менә хәзер бик тә э, модно дип әйтим инде бөтен кеше ярата торган ишеткән бармы яшьлек дигән җырны яшьлеген белмим шул э, уйнап күрсәтегез әле

Ой, әфәрин, бик зур рәхмәт. Күңелегез һәр вакыт яшь булсын дигән теләктә калып, бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз.